Gotinên pêşiyan hem li ser endamên ciwadgehê têne gotin û hem jî tiştên pêvendîdar bi van re. Yani di her beşekê de mijarek heye. Mesela hinekî wan li ser dostiyê ne, hinekî wan li ser eşqê ne, hinekî wan li ser zewacê ne, li ser kurranin, li ser mêranin. Dîtingehek aqilane ya neteweyekî bo cîhan û meseleyên roj Di nav gotinên pêşiyan de kom bûne. Sîpendî pêşînyanî her mîletêk beşek li hîkmetî ew mîletê têde. Hîkmet palpiştî felsefe ye. Zadeyî, zadeyî jiyanî mîletêk e li kone we. Gotinên pêşiyan li ser hişyarbûna ciwanan gelek bandor bûye. Rîkabe, ev ciyê ku zimanê kurdî. Bi kurdî tê xwendinê, mamosteyê ku zana bin, rewşenbîr bin, van gotinê pêşiya daîm ji zaroka re dibêjin û zarok li wê gorê forma xwe digirin. Gotinê pêşiya jî ji bo me, ji bo me, ji bo netewa me, ji bo zimanê me gelekî girîng e, ji ber ku em bijîn dewlemendiya zimanê kurdî direqe holê. Gotinên pêşiyan beşek girîng ji vêjeya dewkî ye û tê de şîret û nesîhet têne kirin. Ew gotin ji çend peyvan pêk tên lê piranî vatedar in. Ji demeke gelek kem ve kewtine ser zimanê kurdî û çavahiya jiyan û reftara ciwatgehê bas dikin. Gihanê hewşê talim. Mesela em gihanê hewşê talim dixwazin hinekî şîrove bikin, gihanê hewşê çawa talim e? Niha îro em di jiyana xwe ya rojane gelek caran dibînin ku kesekî ji netewek din, ji miletek din, cah caran xebatên serkeftî dike, Her kes lê xwî dekeve. Jina me jî gelek kes lê xwî dekeve. Lê dema kesekî ji me, ji navê me kar gelek baş dike, gelek kes pişkî nadike. Her wiha hestûya jî hestûya jî dikin. Ji ber ku em bijîn em ji xwe navnek û pişkiyê hev nakin. Ew gotinên pêşê jî bi taybetmendî em dikarin bibêjin ji bo vê mijaya hatî gotin, gehê hewşê tane. Ji ber ku kesê ji me em guh nadin wan. Dema kesek din li ji netewek din ji zimanê din tiştekî serkeftî dikin em hemû kes bi hev re piştgirî dinêgin. Lê dema kesek ji me be em qet şûnşûna xwe nalivin û tiştekî nadin her wiha em hestûya dikin Em dixwazin serkeftina wî kesî jî em asteng bikin. Ew jî li ser wî mijayê hatiye gotin. Gotinên pêşiyan ne yê takekê ne, ew yê neteweyekê ne. Çimkî xwediyê van gotinan ne xuya ne û ji aliyê gel ve hatine parastin û sing bi sing hatine û gihiştine nifşa îro. Gotinên pêşiyan Gencîneyekê vesaye ku derbirîn û vegotinên wan bandordar in. Gotinên pêşiyan hem li ser endamên cihadgehê têne gotin û hem jî tiştên pêvendîdar bi van re. Yani di her beşekê de mijarek heye. Mesela hinekî wan li ser dostiyê ne, hinekî wan li ser eşqê ne, hinekî wan li ser zewacê ne, li ser kurran in, li ser mêran in. Li ser dayik û bavikan in, li ser aboriyê ne tu zanî dabeş dabeş di her beşê de bi sedan bi hezaran gotinên pêşiya hene di zargotina kurdan de. Taybetmendî pendî pêşîneyan kokirineweyî dinyayek manaya li risteyekî kurd de. Gotinên pêşiyan tenê yê neteweyekî nînin, belkî di nav tew û netewan de ew şîîretane hene û her neteweyek bi avayekî bilêw dike. Gotinên pêşiyan rastiya jiyana neteweyekî ye, ji ber ku ew di demên berê de li gor ezmûnên ciwatgehê hatine holê, ji bo vê jî gotinên pêşiyan ji bo gelan û zimanê wan gelek bi nirx in. Dîtingehek aqilane ya neteweyekî bo cîhan û meseleyên roj di nav gotinên pêşiyan de kom bûne. Çimkî ew gotin gelek ezmûn tê de hatine komkirin ku mirov dikare bêje çîrokek li pey van gotinan heye. Tê zanîn ku neteweya Kurd di varê gotinên pêşiyan de yek ji van neteweyên dewlemend e. Lewma netewa Kurd gelek girîngî bi gotinên pêşiyan dide. Îro ez dikarim wiha bibêjim, di nav di nava miletên Asya û Avrupa û Afrika de yê herî zêde ku gotinê pêşiya di çanda wan de hene ê Kurdî ne. Ev tiştê hanekê jî Ne ji kêfa re derketine holê. Mesela gotine gotinê pêşiya wextê ku meriv dikeve navê meriv dixwîne meriv rastî gelek tişta tê bi seda bi seda şaxên cuda yên serpêhatiyê însana meriv li wan rastê. Mesela gotineka dinê heye dibê berû da bi zinê dest avêt qemçikê. Îja ev mana wêna kê çi ye? Ev ya îşaret dike ku Berû berê dara Mazî ye. Dibêjin feydeka pir mezin ya berûa heye ji heywana re piranî ji bizina re. Dibê wextê ku di kultura kurdî de wextê ku bizin têne firotanê Ê ku bizina dikire destê xwe davêje qemçika wan ewha bilind dike di sê cara dika teqla wê çawa ye. Îcar yekî sah kiriye ku meriv berû bide bizinê bizin qelew dibin. Wî wisa bawer kiriye ku pêre pêre bizina wî wê qelew be berû daye bizinê û hima raştiye qemçika wê dû vê bilind kiriye daniye gotiye ka çiqas giran biye. Gelek gotinê wiha hene wextê ku meriv dikeve nava wan meriv dersa ji xwe re derdixe, meriv dikeve nav şaxê zanistiyê û pê ve diçe gelek tiştê mezin dibîne. Ev ya sûdeka pir pir mezin ji bo însana çê dike. Xasma ji bo ciwana Ji bona zaroka ev însanê me yî ku nû nifşê nû radibin, ji bona wan feydeka pir mezin tê de heye. Kurd rojane li qisekirinê rojane de bi vê pendî pêşîniyan carî waya ye her natwene mebesteke yê bigeyîne. Boçî? Pendî pêşîniyanî her mîletêk

Jiyanî, Kurdewariya û hala lênzrawe li ruhî neteweyî kurd. Ji bo kurda gotinên pêşiya gelekî muhîm in. Çima gelekî muhîm in? Ji ber ku kurd ne xwedî dewlet in. Saziyên wan tune ne. Bi şekl û şêweyekê gotinên pêşiya ji bo kurdan peyvîra saziyên dewletê dibînitin. Çawa? Ez hinekî vekim ji we re. Mesela di gotinê pêşiya de yanî kurdek yekê endamê civaka kurdan li gorî gotinê pêşiya keseyetiya xwe dibîne. Yanî dizane ku wê dema biçe nav civakekê, nav komekê wê çawa tev bigere, wê çawa rûne, wê çawa rabe, wê çawa peywendar be ji topluma li ewa xwe re, li civaka xwe re. Got, gotinê pêşiya salixdana vê ew ê didin. Vê, yani şekl û şemaya însanan didin. Ji bo ne wan, ji bo ne wê yekê gotinên pêşiya bi taybet jî ji Kurdan re pir û pir muhîm in. Niha dikarim wisa bibêjim, pêşî di dema nivîstin de bû, gotin hebû. Gotinên pêşiya jî ji bav û kalên me beriya nivîsê heta îro bi gotin neqlî me bûye. Piştî nivîsê jî li ser xebat derketin û ew gotinên me ji bav û kolan ji alî bê hevkiran, pêşî bi dengbêj û gotbêjan derbasa berhevkira bûn, niha jî wek pirtûkan çap bû û gotinên pêşiya jî ji bo me, ji bo me, ji bo netewa me, ji bo zimanê me gelekî girîng e, ji ber ku em bijî dewlemendiya zimanê kurdî direxe holê. Her wiha gotinên pêşiyan em bêjin li ser bûyer, li ser mijar bi ceribînên bi ceribînan derkevin holê. Mînak gelek kes li ser hinek mijaran di bin şe'be û li ser van mînakan em bêjin tecrûbe dikin. Piştî van tecrûbe ceribînan şinna ev gotinên pêşiyan derkeve holê. Ew jî mijareke gelekî behfireh an jî mijareke tevlihev bi gotinekê dikarin ji me re ava bike. Ew jî mijayê hem hêsan dike hem jî bi awayekî hêsan tîne ziman. Gotinên pêşiyan li ser hişyarbûna ciwanan gelek bandor bûye. Ew nesîhet û şîretên ku di nav gotinên pêşiyan de hene agehdariyek e bo kesekî ku hişyar bibe. Di nav Kurdan de ne xwendevaran Zêdetir gotinên pêşiyan anîne ziman û ew yeka cewher û bingeha zimanê kurdî nîşan dide. Wextê ku ez dibêjim ne li başû ne li bakurê Kurdistanê, li rojhilat be, li başûr be, li rojavayê Kurdistanê be, li welatê Ewropa, li Amerîka be, ev ciyê ku zimanê kurdî bi kurdî tê xwendinê, mamosteyê ku zana bin, rewşenbîr bin, van gotinê pêşiya daîm ji zaroka re dibêjin û zarok li wê gorê forma xwe digirin. Min di bernama pêşî de behsa alimekî Swêdî ya kir ku însanê kurd be, Kî dibe bira bibe, wextê ku xwe zanibe, kultura xwe, çanda xwe zanibe, zimanê xwe zanibe, ew zerar nade welatê me. Ji ber wê yekê însanekî ku wextê berhemên folklora kurdî baş xwendibe, bivê nevê wê tesîr lê bibe ku ew jî xwe li wê gorê sererast bike. Mesela, Ew gotina ku dibêjin Kurd di camêriya xwe de, di nandayîna xwe de pir zîrek in, pir baş in. Wextê ku xort zarokek van tiştê berhemên folklora Kurdî wextê ku bixwîne, wextê mezin bibe wê ew jî wê camêriyê wê di xwe de bi kar bîne. Ez mîsalekê li ser xwe bêjim. Ez zarok bûm, Şeş, heft, heşt salî bûm, gelek ciwanên kurd bi navê wek Feqî ku dibêjin li cem bavê min dixwendin. Wî çaxî daîm helbestên Melayê Cizîrî ê, Feqîyê Teyra yê, Memozînê Ehmedê Xanî yê, Pertew Begê Hekarî ê, Elî Herîrî dixwendin. Wisa kêfa min dihat Ez yazdeh salî bûm min dest pê kiriye, min jî helbesta bi herfê erebî dinifisand, min got ez ê jî bibim wek wek yekî mîna feqiyê teyra, wek melayê Cizîrî, wek Ehmedê Xanî. Min wisa wî çaxî ji xwe re digot, A, înca birêne! Gelek ê weka min wextê di zaroktiya xwe de ev tiştê folklorî ku li wan tesîr kiriye, çendî ku Em nabêjin ji sedî ji sed, lê gelek pêşketina wanaka di mesela nijadî û xwenasî û ziman û kultur û folklora kurdî de çêbûye li wan. Yanî ji xwe sedî min di serî de jî got, endamên Civaka kurdan li gorî zargotinê keseyatiya wan li gorî zargotinê teşe digire. Yanî dema tu li zargotina kurdan dinêrî yanî bi taybet jî li gotinên pêşan lewqe ew hemî pend in, şîret in. Yanî di wir de mirov têdigihêje ku endamên vê civakê çawa însan in û çi kes in û çawa tev digerin. Ji bona wê ji bo her kesekî ev hîme zargotin hîme yani hîma têgêştinê ye mesela ez tişkî bêjim gotinê pêşiya hinek hene ku em bin di derbarî xwezayê de agahiya didin mirov hinekî wan hene Di derbarê taybetiyên heywanan de agahiye didin mirov. Mesela dibê işte gur gotiye eger ku ez bi hêza xwe bihesiyama, quweta xwe bihesiyama min ê dinya xira bikira. Mesela dibêje şeva reş, şûva reş, miyaqer, berxal ber gurd dibîne. Çima wisa gotiye? Ew taybetiyê ajalê bi navê gur e. Yanî çavê wî pir dibînin, di tariya şevê de jî çavê wî pir dibînin. Yanî gotinên pêşiyan di aliyekî de em bên giyanweran didin nasandin, taybetiyên wan bi nifşan didin nasandin. Di aliyê di de jî di wateya mecazî de şîret û pendan. li endamên civakê dike. Mesela divê gur wiha baş dibîne li gorî wê dema dema mijar gur be tu li gorî wê tevbigerî û xwe biparêzî. Gotinên pêşiyan bûye çavkaniyek bo vêjeya nivîskî û gelek nivîser, çîroknivîs û helbestvan mifah ji gotinên pêşiyan wergirtine. Gotinên pêşiyan kariye bibe beşeke qahîm ji deqên vêjeya nivîskiyê. Belê gotinê pêşiya her gotineke pêşiya ku meriv binivisîne, însanekî ku qelema wî xurt be dikare kitêbeka mezin sê sed çar sed rûpel kitêbekê li ser wê gotina pêşiya binivisîne. Çimkî wextê ku meriv gotina pêşiya dixwîne meriv analîza wî, şiroveya wî nakê meriv bike, meriv gelek tiştan dibîne. Wextê ku meriv wan tiştê ku dît, meriv li ser wan lêkolîn bike, bifikire û meriv dikare gelek tiştê xweş ava bike. Vêga ev tiştê ku em dibêjin vêje yan jî edebiyat, Yanî rewşa nivîsê ye, rewşa delalî û xweşiya nivîsê ye. Anha gotinê pêşiya jî wextê ku meriv baş jê fêm bike û meriv binivsîne, ew nivîs wek sifra xwarinê geleke meriv bixemilîne nivîsa xwe.

Medya cihokî daketine holê û pirtûkên ku ser gotinên pêşan wek ferheng, wek pirtûk daketin û nêzîkî deh, danzdeh heft pirtûk jî çap bûn ser vê mijayê. Em jî dixwazin hinekî li ser van tiştan biaxifin. Gotinên pêşiyan alî nivîs û pirtûkan şûn da. Niha dan gerla jî balakîse heye. Gelek kes li ser gotinên pêşiyan

We xerîka nameyî doktora jî li ser dinûsî nûsraşa. Nameyî doktorayê li ser nûsraye, nameyî majîsterî li ser nûsraye, lêkolîneweyî zanistî li ser zamiyakan li ser kiraye. Ew gotinên pêşiyan bi avayê dewkî hatine vegotin û ew gotinane di dema veguhastinê de hin caran rastî guherînan hatine. Min di vê derheqê de li lêkoler û nivîsser Zeynel Abidîn Zinar pirsî, ew yeka di dema veguhastinê de Çiqas ku herin karî bi ser de hatiye. Belê anha anha li Facebookê nêzîkî çar hezar belkî zêdetir hevalên min hene. Ez dirênim gelek hene gotinê pêşiya dinvîsînin tev şaş dinvîsîn ji sedî heştê şaş dinvîsînin. Îca cana ez ji wan re bi nezaket Ez dinivîsînim ev tişt ne wiha ye wiha ye, dibe mamoste li ba me jî li nik me jî wiha tê gotin. Tiştê wiha li nik min, li nik te, li nik vî, li nik wî tune ye. Gotinê pêşiya yek gotinek e. Zanî. Mesela du roj sê roj berê min wek çîrokekê bi sernavê Kurmê şîrî heta pîrî nivsand. Kurmê şîrî heta pîrî. Geleka nivsandibû dibê li ba me xuyê xuyê şîrî heta pîrî tê gotin. Îcar Gotina wan rast e. Yanî hinek tiştê wiha, kurbê şîrî heta pîrî yan jî xuyê şîrî heta pîrî li herêmên Kurdistanê cuda cuda têne gotin, ev naverokên nadin guhartin. Lê belê gelek hene peyvên wisa ji ber ku zêdetir Agahdariya wan bi çand û folklora kurdî tune ye, încar ew bi xwe jî di nav mekteb û dibistan û zanîngehê Turka de mezin bûne. Van salê dawî yê ku wisa rexbeteke mezin ji bo zimanê kurdî, çanda kurdî ku ketiye ser rewşenbîra